Mela, iltqajna għaw illum f'din il-ġurnata sabiħa kollha xemx. L-ewwel nett insellem lil min xtaqni nidħol ġo katakombi imma mhux tal-li ma dħalx tal-li ġejtaw fl-offsinar fid-daw tax-xemx imma insomma. Insellmem lil kulħadd. Illum it-tmienja ta' Settembru. Ġurnata għażiża għalina l-Maltin. Mhux biss għaliex hija s-sollennità tat-twelid ta' Ommna Marija Santissima, imma hija wkoll festa nazzjonali. Aħna għandna tliet ommijiet, tlieta. L-omm naturali tagħna tad-demm u l-laħam. Dik li ġarritek għal disa' xhur ġo ġufa. U aħjar minn ommok ma ssibx. It-tieni omm hija il-patrija tiegħek Malta u t-tielet omm x'inhi? Ommna Marija Santissima li llum qed nagħmlu l-festa tat-twelid tagħha. Aħna li nafu l-istorja l-ġrajjiet ta' Malta, aħna nafu li bħal-lum 454 sena ilu, il-Maltin ferħu għax wara li ċarxu demmhom lil dal-pajjiż, lil din l-art li tatna isimha, lil din l-art ħelwa, iddefendewha. U għalhekk għal bosta snin illum kien il-jum nazzjonali tagħna. Tlett ijiem ilu Kien hawn ċelebrazzjoni ta' dan il-jum. Ġew il-kbarat kollha tal-pajjiż, kulħadd illamtat u sabiħ, qishom jien hekk. Għadu hawnhekk biċ-ċerimonji kollha sewwa jagħmlu ta' aħna rriduh kbir dal-jum. Imma d-diskors ewlieni min għamlu dikinhar? Doktor Abdallah Kablan. Għax hu Malti da. Dak illi l-antenati tiegħu sekli ilu sparaw il-balal fuq l-antenati tagħkom. Dak ġie jagħmlu d-diskors u l-kbarat li kien hawn quddiemu Ħadd ma merieħ u kulħadd ċapċaplu. Imma l-agħar ħaġa hija din. Għax da ġej minn barberija bħalhom sewwa. Għax dan għas-suldati ma kunux torok biss, dan kellhom mill-Magreb kienu s-suldati wkoll li ġabu magħhom it-torok fl-assedju. Biex tagħqad da? X'inhu da jekk tfittex fuqu? Qed jgħallem l-università, il-banking u l-finance. Dak li jorganizza s-summit tad-Delta biex inżidu iżjed il-betting, biex inżidu iżjed il-gaming. Dak li kien imqabbad biex ifittex Fejn marru l-flus ta' Gaddafi għax hu minn Misurata u r-rewwix ta' minn hemm bdiet? U qal li ma kienx sabhom, qal. Issa ma nafx jien da għax mill-website tagħhom da jivvinta l-algorithms aqqas naf ngħidha tal-finanzi u jagħti l-pariri. Għax dana ħafna mill-flus ta' Gaddafi taħt imniħirna qegħdin hawn Malta. Biċċa minnhom fil-Bank of Valletta qegħdin daw. Imma insomma dik ma nidħolx fija. Imma ara kif spiċċajna Malta. L-assedju l-kbir, id-diskors, jagħmlu da! U nċaf xpulu. Mela missirijietna ddefendew lil dal-pajjiż hekk. U spiċċajna hekk. Għaliex? Għax l-ewwel kmandament tagħna ma għadux jiena hu Alla Sidek, ma jkollokx Alla ieħor għajrek. Imma x'sar l-ewwel kmandament? Il-finance l-ewwel, il-flus l-ewwel. Mela allura d-diskors iġibu wieħed li ħajġib iżjed flus. Biex minħabba fiha din l-industrija Da żagħżugħ, dak żagħżugħ u dak żagħżugħ biex jixtru dar iridu jissallbu sa 65 sena dejn u wara li jifdu d-dejn, jekk ikollhom il-pensjoni, ikunu xtraw toqba u bil-konkos li qed jibnew illum bih li jservi biss 30 sena diġà jkollhom isewwuh. Dik li ġabet l-ekonomija tal-finance. U x'qal da? Dottor Abdalla x'qal tlett ijiem ilu dan? Il-kisbiet ta' Malta kienu tal-assedju. Bħall-kisbiet li ġibna aħna issa fil-finanzi hekk ha kisbiet dawk u ma fehem xejn mill-assedju, ma fehem xejn. Għax dak li għaqqad il-Maltin mal-Kavallieri 450 sena ilu, Mhux il-finance kien? Imma l-fidi li għaqdithom. Dak li għaqdithom. Mela l-finanzi. Għazzi jgħidilna l-istoriku tal-kavallieri Giacomo Bosio ħin minnhom bdew jittentawhom lill-Maltin meta kienu jattakkaw Sant Iermu għax il-Maltin kienu jitħattu l-istess lingwa bħal tagħhom intom għalfejn qed tiġġieldu għal dal-kavallieri mill-Ewropa? Ejjew magħna l-istess lingwa tagħkom ħa tgawdu magħna. Mela l-għaqda il-kollha li għaqdithom bejniethom x'kienet? Ir-reliġjon. Mela kif qed jgħid hu? Eh ma tiegħu reliġjon ukoll. Għax tiegħu r-reliġjon tal-finanzi ta' dawk, ta' dawk. U din li rvinat Malta u din li rridu nifhmu kemm qed isir paroli u diskors fuq l-immigrazzjoni illegali. L-immigrazzjoni illegali ma teżistix. Għax daw wara erba' tiġmieħ, ħamsa, ituhom il-karti. Imorru l-Italja, raġa' jiġi hawn. U kollox legali. Il-problema tal-immigrazzjoni mhix l-immigrazzjoni illegali, imma l-immigrazzjoni legali. Marru Identity Malta. Kull jum, kulħadd jinkiteb. U aħna ġejna barranin f'pajjiżna. Konna nkantaw mitna ta' xejn, mitna l-barrani, imnejn sa fejn. X'sar minnu dad-diskors patrijottiku, x'sar, x'sar minnu? Issa nistgħu nibdluh il-lyrics tad-diska u nġibuha mitna ta' xejn, mitna l-finance li jrid Abdallah. Li dak x'inhu dak x'ismu dak il-kustus Silvio? il-misluta tiegħu għax naħseb daw it-tip ta' nies qed imexxu. Da li qed imexxu. Għax din mhux vera immigrazzjoni u toqgħodux tpaċku ħafna ta' kontra s-suwed mhux sew għax dawk xbija ta' Alla. Dawk. Anka l-lut xbija ta' Alla. Morru għal brimba mhux għal laqbuta. Għal Bremba morru għax din mhux veru immigrazzjoni, din oppressjoni! Din, l-immigranti li qed jiġu hawn, dak mhux immigranti, l-immigranti kienu bħal meta aħna l-Maltin morna l-Awstralja, il-Kanada, l-Amerika, jien għandi ħija l-Awstralja, qed sejju l-Ingilterra, qed sejju l-ieħor qed il-Kanada, il-kuġin Sacramento, Kalifornja. U dejjem idu li hija naqra sawħa tiqbem, aħna ġejna nies hawn. Dik hija veru immigrazzjoni, jgħidu hemm Maltin, l-Awstralja żed milli hawn hawn. U ma aħseb veru. Il-barranin li qed jiġu hawn. Għax qed jiġu hawn dawn. Hemm żewġ tipi ta' barranin, dawk li jkollhom jgħixu ħamsa ġo garaxx bloke wieħed. U dik mhijiex immigrazzjoni, dik hija oppressjoni. U hemm l-immigranti l-oħrajn, dawk tal-gaming, dawk tal-betting, illi qed jiġu hawn minħabba l-ħamsa fil-mija taxxa, capital corporate tax jew x'inhi, biex jevadu t-taxxa. li jridu jħarsu pajjiżhom. Dik solidarjetà Ewropea? Imbasta mbagħad bdu u mpaxfxu fuq is-saltna tad-dritt, int għandek il-wixk titkellem fuq is-saltna tad-dritt meta int ivvintajt sistema ta' sassazzjoni li kumpanija barranija tiġi hawn ħalli ma tħallas ta' barra, aħna qed nisirqu mis-senduoq tal-gvernijiet tal-pajjiżi Ewropej. Fejn is-solidarjetà Ewropea? Mhux ta' b'xejn is-sitta li kellna kienu David Casa, l-oħra dik il-mara x'isem Mezzola, Comodini, le le li il-Fartas li mhu dak, Francis Sambizzin, insomma u l-oħrajn. Ingħaqdu mal-Labour daw. meta ġie kien hemm ir-riżoluzzjoni dwar jekk Malta hijiex paradiso fiscale jew le, jekk hix tax haven jew le, għax l-ewwel il-Pappa u mbagħad l-Omm Pappa, l-ewwel il-flus L-ewwel kmandament qed niksru aħna, ma jkollokx alla ieħor għajri. Qed niksru s-seba' kmandament, la tisraqx, u l-għaxar kmandament, tixtiqx ħwejjeġ tal-oħrajn. Mela t-taxxa li suppost jieħdu l-gvernijiet l-oħrajn, qed noħdu naqra aħna u huma jiffrankawha. Evażjoni tat-taxxa organizzata. Din hi l-ekonomija tagħna tad-duħħan. U taf kemm tispiċċa malajr din? Kif jagħmlulek it-test harmonization hekk, tuf kif iddub din! Għaliex bejn il-ħallelin m'hemmx xriek, m'hemmx ħbiberija. Darba kien ħareġ film. Quentin Tarantino tiftakruh? Kien jismu Reservoir Dogs ta' seba' kriminali li għamlu serqa kbira sewwa u min min qabbadhom fis-serqa qalilhom hemm wieħed minnkom spjun. Imma ma qalilhomx min kien. X'għamlu daw? Qattgħu lil xulxin! Dak li għamlu bħal famuża sarqa ta' tarsna. U eh, wara l-ofsenar imma. Dak norqod. Għax jien sirt fader biex ma jien sirt fader biex ma batix, ta' l-ora wara l-ofsenar norqod. X'għamlu daw? Kiex fuq il xulxejn? Kiex fuq il xulxejn daw? U għaksa sa jagħmlulna l-Ewropa ġiġabdew Dik tal-Bitcoin diġà froġa għax telqu. Fuq tal-gaming diġà qed iberraq għax sejrin Barċellona u Malaga u din qalitha l-Corriere della Sera ta. Jiġifieri l-ekonomija tagħna d-duħħan għax hi bbażata fuq is-serq. Ifhmuha, il-problema mhijiex l-immigrazzjoni. Mhijiex dik. Toqgħdux tinħlew fuqha, attakkaw il-brimba mhux l-għaqbuta. Dik tridu tattakkaw. U mhux imbilli il-President, dinha jmissu jismuh Annunzju fil-każ naqilbu għat-Taljan. Sejjer issa Ruma? Għax daqs sejjer, jew ġimgħa jew ġimgħatejn oħra sejjer Ruma. u ħa jiltaqa' mal-Papa u 99 fil-mija naqta' rasi sa jistieden lill-Papa biex jiġi hawn. U jagħmlu bħal meta marru Lampedusa kien mar hemmhekk. Imbagħad iġibuh Kastilja, nieħdu ritratt fejn dak il-monument fejn l-ispagetta hemmhekk. U mbagħad ir-ritratt buli hu għall-elezzjoni, dak mhux għalhekk sejjer hemm. Għalhekk hu. Mela ħbieb biex nagħlaq għax għax ilni ngħid. Morru għal brimba u mhux laqbuta. U bħalma missirijietna afdaw fomna Marija Santissima, anka intom tridu tafdaw fiha. Għax bis-saħħa tagħha ta' denbu twil tisqulu rasu u dak naħseb li għandha bżonn Malta bħalissa eżorċiżmu kbir biex dad-demonju kollha li ġew, dan l-istrutturu kollha tad-dnub li vvintajna f'isem l-ekonomija jitneħħew. U wara s-seba' snin ta' ġid jiġu s-seba' snin tal Stampa, 2013 kienet l-elezzjoni, tlettax, erbatax, tmistax, sittax, sbatax, tmintax, dsatax, dis-sena, għoxrin! Min ibiegħ ruħu lil ta' denbu twil, wara seba' snin jgħidlu ġegħel ruħek jien! Lesti ruħek, issa tajtulek il-ġid, issal miegħi. Għax hekk spiċċajna Malta. Bena l-passaporti, bena ċ-ċittadinanza kollox għall-flus, la għalla l-flus u r-reliġju et patria ġiet. Reliġju et pekunja, pekunja flus. Dak li ġejna. Mela viva Malta,